Hello guys, welcome to today's show. My name is Nachut and you're on GFL TV, the home of football. Today na the first time we dey sell our program for here we dey bring you football updates all over the world, bring you news from La Liga, Premiership, Syria and the rest of the world. For now, we'll start with Arsenal Football Club. Omo Barcelona don dey willing to sell Frankie de Jong according to Jose Alvarez wey be transfer superstar. So Baba dey let us know say if Arsenal wan make a move for the guy say dem go really sell am because you know say ever since wey Xavi don enter Barca na so Xavi don sanction some kind deals say make dem sell some kind people like as him talk say make dem leave that sterling matter i come say make dem sell the junk you get get some other people sef wey say make dem flush say no need them say him sef wan buy him own reinforcement you know wetin baba dey talk because he wan go for chelsea go collect callum hudson odoi even timo werner hakim ziyech get like three or four players wey him see for that chelsea setup wey wan collect even road digger sef wan collect am so I never know how this one go be so if Arsenal really dey interested in this guy dem fit go for am for January Barca go sell because Barca sef dem need money dem wan buy other reinforcements you know say their hand dey tight this season I no just know wetin do dem be like say fin dem get financial problem so well everything na till January na we go know whether Arsenal go dey interested in this guy to go for am omo the ten sports one of our monitoring spirit don come outside dey let us know say arsenal dey very interested in signing renato sanchez you get the last season they almost agree the fee for the guy but because of the injury wey the guy come get they come abandon the deal but this time around they don come back for the table they don reason with the player himself gangan at the same time they don talk with the players representatives and lily as a club say okay we wan sign this guy you know this guy sef follow for people wey help lily win the league for france last season so now arsenal don come back for the guy say we dey interested in this guy at the same time no be only arsenal dey for the mix ac milan sef dey also interested in signing this guy so e dey between ac milan and arsenal so We neva know who Renato Sanches go agree wit but we know say Arsenal don tok wit all di important parties, all di pipo wey dem suppose to tok to. So make we dey watch as e go be, hopefully for January we go hear say Arsenal don sign Renato Sanches, just make we keep our fingers crossed. Um according to Spanish media through team tok so Arsenal don contact Isco say dem go like to sign Isco. Isco na twenty nine year old but e dey below di pecking order for Real Madrid, Ancelotti no really dey use di guy so the guy said everybody wan go world cup i keep i still continue to dey talk this thing everybody wan go world cup and you no go fit represent your country from benjamin you gats play very well so that is why isco now dey reason opportunities abroad you get e no must be spain e dey reason opportunities out of the shores of spain so arsenal na one of the people wey don dey attracted to isco dem dey monitor him

Isco get massive experience in as much as we wan dey use young young players young young players omo make we no lie we no fit use everybody make e just be young player we gats keep some kind experienced heads you get that's why most people dey talk say make we keep Lacazette but at the same time the guy no wan stay you get you cannot keep somebody that doesn't want to be kept e no possible na so e just be. omo juventus don reject arsenal offer for swap deal no say arsenal bin dey reason say okay since una wan sell kulusevski and we sef no dey use pepe so make we do swap we dey value pepe like that kind thirty million pounds una dey value kulusevski like that kind thirty million pounds okay make we just do straight swap deal make i give una pepe make na give us kulusevski so juventus don reject am officially say we no want no be say the deal no good but we need cash you get we dey find how we go take join money make we go buy this Vlahovic that the person will want buy. So that's why Arsenal was okay, no yawa. So Arsenal go dey check their drawing board now, check their post so that they get money to buy the guy. Our Steve McManaman don come outside come dey advise Arteta with Arsenal say make dem go sign Asensio. Say this Asensio go cost us just thirty-one point five million pounds and if we fit buy this guy, say e go make sense well well because this guy dey surplus to requirement for Real Madrid and himself go like to go challenge himself play for another league. So e go make sense make Arsenal sign this guy. Omo transfer market web don come outside dey let everybody know say Sterling dey very very anxious to join Arsenal say especially now wey be say Barcelona no dey reason the matter again because you know say na Barcelona with Arsenal na be the two people dey reason the matter So now wey be say Xavi don come tell di scouts say make dem halt operation, make dem no reason di guy again, Sterling now dey eager to join Arsenal because im wan dey play very regularly now. You know say for dat Etihad wey im dey now, im dey below di pecking order. Pipo like Jack Grealish, Phil Foden, dem dey ahead of am, you get. And im sef no like am. You know say a lot of pipo don tok say Man City no go agree to give us Sterling. We no dey tok say make dem sell am to us, you get. At least. A loan with an obligation to buy or a loan with an option to buy or a loan outrightly with no option or no obligation dem go fit agree with that one because dem no go talk say make dem come let the guy dey kill him career for inside benjamin na and dem know say next year na world cup year e no go make sense a lot of players wey dey for benjamin na dey look for where dem go go play because world cup is on the horizon and dem wan play for their clubs and country you get if you no go play for your club at least represent your country so this is an opportunity for sterling to move to Arsenal and help us secure our top four finish. Oh my god, make sense abeg. This guy make come join us join. Um, at the same time, Aubameyang injury scare don come outside and make a lot of people dey fear because you know say when Aubameyang dem play against Libya, you get Aubameyang score goal for 52 minutes. So at the same time, for that same match, they come stretch am out. So after the Libya match, their next match dem play on Tuesday against Egypt, the coach come talk say dem no go play Aubameyang and think this one na like a precaution because e be like say dem dey fear say maybe the guy go get injury or make he no go aggravate the injury make dem take stretch am out but wetin make us dey fear be say this guy after the Libya match he come outside for Instagram live let us say I dey okay guys I dey okay but all of a sudden now Egypt match wey be an important encounter he come miss am you get and he still dey claim say he dey hundred percent fit omo shey una believe am Di Vinger wey neva sell fit why e no play for im kontri? Na wetin make all of us dey fear, pipo dey fear say weda dis guy don get injury, well we neva know. Na wen all of dem don fly come back for Emirates den di physios go assess dem, den Arteta go give us update, we go kon know weda dis guy dey really fit abi e dey injured, because we get important match against Liverpool and we go like make im feature, even though im no dey score plenty plenty but. tasty fixture. Omo Everton dey consider to sign Callum Chambers ahead of Ainsley Maitland-Niles if dem no go fit resurrect that Niles deal again. You know say not too long ago, dem wan sign Niles, Niles sef agree and dey willing to go wey Arsenal come block the move, he come go for social media come dey cry say I just want to play, you guys don't want me to go out and play, make you cry like small pikin. Well, now Mikel Arteta don answer im prayer, come dey let Baba dey play for midfield. So now we dey hope say Niles no go go again because Niles don talk say now he dey think about im future for Arsenal. Say all those one wey dey cry say he wan go join Everton is now in the past. So Everton now don come outside say if dem no fit get Niles, dem go try. But if dem no fit still get Niles again, they are going for Callum Chambers and Callum Chambers that one na surplus to requirements now. We fit recoup even na five or seven million pounds for im head, it's still something. Omo, e get another news wey dey rock world football and this news dey very very funny because Iran don dey accused of playing one man for women football. You know say dem dey play football with against Jordan na national team level. So dem come Jordan dey accuse Iran say na man na im be their goalkeeper, say na man dem use play dem. Maybe the man dress as woman, who no know. so now they don tell fifa say they wan do gender verification for that particular player make dem know whether na man abi na woman because e be like say the kind steps wey the guy dey pull no be steps wey woman fit pull like ah wetin wetin dey sup this guy go be man so na wetin dey rock everywhere now i say make i let una know as e dey sup so my dear football lovers mona yao come to the end of today's show tomorrow I will come again come give una fresh updates as e dey drop all over the world. And if today na the first time wey you dey see our program, no forget to like our post, share our videos, follow us and support us. And you see that bell notification icon wey dey there, toggle am so that when next we drop videos, YouTube and Facebook go notify you say we don drop am. Thank you for always supporting us. God bless you. Have a nice day.